Шәмсия Җиһангирова. Ул бит Минем алтын сәгать. Дүртенче бүлек. Шулай көн үтте. Кич якынлашты. Ә мин кыл өстендә, көндезгедән дә битәррәк курку хисе буа. Әгәр я әти, я әни теге сәгатьне тавык оясыннан табып алса, ни дип җавап бирергә? Юк, әти-әни түгел, бөтенләй башка берәү тапса. Бирмәсә, ә бирсә нишләргә? Баш тулы сорау. Җаваплары юк. Мин бит әле ул сәгатьне яхшылап карап та өлгермәдем. Яшергән урынымнан алмакчы булып, ишек алдыннан әллә ничә әйләнеп кердем инде. Җай чыкмый гына бит. Шулай да ничек итсәм иттем, Әти эштән кайтканчы сәгатемне тавык иясыннан алдым. Тукай әйтмешли, яхшы хуш, батты кояш, йокларга яттык кич белән. Мин әнидән урынны өй алдына җәйдердем. Алай былай су анасы, дөресрәге алтын сәгат хуҗасы тәрәз шакыса, тиз генә сикереп торып идән чыгып, шылырга җайлы була янәсе. Йоклап китә алмыйча җафаланам. Тирә-юнемдә беркем дә юклыгын беләм үзе. Тик барыбер шомландыра. Кемдер яшеренеп кенә күзәтеп торадыр кебек. Шуңа да сәгатьне юрган эчендә килеш кенә карыйм. Бигрәк матур шул. Абау, соннары телләре яна икән бит моның. Юрган астында да сәгатьнең ничә икәнлеге бик яхшы күренә. Унике тула. Бер, өч. Эштән соң изрәп йокыга киткәнмен. Тыныч йоклый алмадым. Әллә ниләр белән саташтым. Имеш мин сәгатьне тал ботагыннан түгел, басмадан тапканмын. Сәгать дигәнем бөтенләй сәгать түгел, Алтын тарак икән. Әнә мине карак, карак дип кычкыра-кычкыра су анасы куа. Капканы ачам дигәндә генә кемдер минем кулымнан тота, сәгатемне салдырмакчы була. Борылып карасам, сугыш турындагы киноларда күргән немец солдаты. Кулында мылтык. Әллә нинди телдә миңа акырына, аңламасам да сүзнең сәгать турында икәнен чамалыйм имеш. Мин бит аны урламадым, таптым дип кычкырмакчы булам. Тавышым чыкмый. Ул арада булмый, мылтык шартлый. Мин куркудан ох дип кычкырам. Һәм үз тавышымнан уянып, сикереп торып басам. Төш белән өнне аера алмыйча, йокы аралаш дигәндәй, атма дип кычкырам. Беркем дә атмады балакаем, мин ялгыш табакны төшердем. Әни тавышы. Тавышы артыннан ук үзе дә килеп җитә. Начар төш кердеме, улкаем? Уң ягыңа борылып ят та бисмиллаңны әйт. Йокла әле, йокла, иртә. Шешемнән сыйпый. Бик сирәкләгә торган наз, ягымлы тавыш. Изрәп кенә китәсе иде дә бит. Тик кая ул йокы? Качты. Кичә булган бөтен хәлләр кабат яңарды. Ник таптым инде мин ул сәгатьне? Нигә мин таптым? Икенче уй карыша. Ярый әле таптым диген. Сәгате нинди бит, сәгате! Ә сәгать кая соң әле? Кобаланып урын җиремне капшыйм. Юк. Урынымнан тормыйча гына Идәнгә карыйм. Идәндә дә юк. Әни тапкан дисәң. О, ул тапсамы? Ая ул баштан сыйпау. Аягыңнан тартып тыргызыр иде. Мин чыннан да аягымнан тарткандай сикереп торып, ярты гәүдәмне карават астына кертеп җибәрәм. Сәгатем шунда. Шиксез шатланып кулыма алам да, урыныма чумам. Колагыма куям. Кулыма тагам. Бик таза беләкле кешенеке булгандыр. Беләзеге бик озын шул. Кулга тагып йөреп булмаячак. Ә ничек шәп булыр иде. Хич югы бер мәртәбә мәктәпкә тагып барып, малайлар алдында сәгатькә карасаң. Районга барып сәгать төзәтүчегә әйтсәң, хәзер кыскартып бирер иде дә бит. Үземә ярашлы итеп. Бир дә дәй сиңа. Мең сорау белән теңкәңә тиеп бетәчәк һәм алып калачак. Бер генә юл кала. Күп итеп эшләргә, күп итеп ашарга, беләк юанайтырга. Ә бит барыбер кеше алдында сәгатьне тагып йөреп булмаячак. Ни өчен булмаячак?

Сәгатемне бер урыннан икенчесенә яшерә-яшерә көз җитте. Кыш үтте. Шул арада мин бераз буйга да үскәндәй булдым. Үзем-үзем дип, миңа кушылмаган эшкә дә барып ябыша торгач, беләкләремә дә ит кунгандай тоелды. Яшергән җирдән алып, сәгатемне вакыт-вакыт киеп үлчәп карасам да, Бәхеткә юл ерак иде әле.